so a asɛm emu bɛsɛ yɛnnim ho hwee. Yɛn nyinaa yɛkɔtena ase na yɛadwene akɔ bɛnkɔn mu, nea ɛho kuro, deɛ kuro no hia ansa na yɛde akɔ hɔnom. Ɛnyɛ sɛ MC sɔreeɛ a na ɔyɛ no biribi a ɔpɛ. Adeɛ a ɛma papa wei sɛi no, yɛn ani gye ne ho a yɛpɛ sɛ yɛtoa no so yɛ saa adeɛ wei a, yɛn nyinaa yɛkɔ, yɛti kɔ bɛnkɔn mu. Kwabena, ɛne sɛ yɛreka no sɛi no, obi bɛka sɛ MC yɛne no nam, yɛne no na ɛkɔba, enti na ebia bi sɛi na yɛreka. ɔpanyin wei sɛ yɛbaa yɛm sɛ last year ɛna ya yɛkɔ yɛkɔ commission i think sɛ yɛkɔ kate sɔɔ ɛma one town community bi a yɛyɛ dɛ background ama wɔn ɛɛ amankyea yɛyɛ dɛ background ama wɔn anka obi bɛka sɛ adan ti na amankyea dɛ background wei atwema mmam ni dɛ background kɛn fa ma wɔn ɛyɛ panyin a yɛ nyinaa yɛkɔ na yɛka yɛ ti abom na dwumadie no a yɛkɔdi no yɛho bia anaasɛ kuro a ɔsɛ kɔ so. ansa na yɛpusi de akɔ hɔnom. Enti mpanyimfo no, wɔhyehyɛ de kɔ kurow biara mu a adeɛ bi wɔ kurow no so biara no, ehia ma kurow no. Eyi sɛ ɛyɛ panyin no asɛdeɛ anaasɛ ɔno ara ne de pɛ na ɛyɛ biribi a, anka yɛgye di sɛ kurow no, biribi bɛkɔ hɔnom a kurow no bɛsɔre atia. Nanso projɛt bi a ɛkɔ kurow biara so no, ɛkɔ a kurow no som, na wɔyɛ, yɛtena ha, tena ha, tena ha sei. na agua kwa kakakra a ɛda hɔ no yɛnni secondary school biara wɔ hɔnom. Saa mpanimfoɔ wei, Nyame adom, wɔbɛsɛɛvee as assembly member wɔ agua kwa eh, eh, four terms, I think three terms. Nsaa panyin wei sei no yɛ panyin a onim atwoma yɛn problem ansa na obenya ne position no. Onim baabi a ofiri ba ansa na obenya ne position no. Enti asɛm na wɔdwumadie no, ɛnyɛ adeɛ a chief Amoawuku sɔree a na ɔwɔ akotu anamɔ bi abɛ ɔnkɔnsɔɔte assembly members ɛwɔ hɔ I see. especially eh, yɛ- yɛn pm ne eh, executives a aka ti eh, nkurɔfoɔ bi a wɔn fɛ mu concern youth of atwemam abɛgya no allegations a wɔn yɛ no mo mo assembly members deɛ mo mu nim ne sɛ project biara a efiri abɛn mu ba deɛ mo nim amount ɛne figure ne adeɛ a government no spend on project nyɛ saa Eh, eh, eh, ɛyɛ me dɛ sɛ kwabena wareyi saa ɛyɛ yaba na ɛsa yɛ me ya sɛ saa deɛ wei ɛsɛ kɔ so ɛwɔ atwema Mekɔ Atwemwa yɛ ɛɛ district bi anaasɛ municipal bi a mehu no sɛ na nka ɛyɛ asomdwie nko ara na ɛde taw. Mennim baabi a ɛfiri yɛ a saa nneɛma wei apagya wɔ hɔnom. Saa abusuakuo wei a wɔasɔre a wɔkasa tia ɛyɛ sɛ Chief Amoako yi yɛ abusuakuo bi a saa tam na MP ba na wɔn na ne presi Chief Amoako paa. Wɔnya chance no bɛtena kasafidie no so a na wɔn presi chief ama oku. mímini mu omi ama hostel mu da. na na wɔn aka nsɛm a ɛnsɛ fata afa mp ho wɔn mm. presi chief ama oku sɛ ɛyɛ chief ama oku koraa na edi fɛn ne mp mm. mp dwumadi a wɔdi bia no mp nye dwumadi ɛnni dwumadi bi a ɔbɛyi chief afiri mu chief ɛnni dwumadi bi a ɔbɛyi mp afiri mu wɔn nyinaa ka bom ɛne assembly members ɛne ɛɛ assembly nyinaa ka bom na wɔn di dwuma nti wɔn yɛ te a yɛ kan sɛ wɔbɛhu a adeɛ bi a mp ni bɛ bi a yɛreba yɛ kaa yɛ bi a no yɛ repeat. kɔpem sɛ ɔmo dwumadie nya ɔmo di bom na saa nkorɔfoɔ a ɔmo presi MC yi mete asɛ mete mu bi sɛ ah na deɛ na ɛkɔ so yi na yɛ bibi a nsɛyi no ɔma mi ehu sɛ politics no ɛyɛ sɛ oyi so yɛn mpanyinfoɔ bi kura kan ɔmo sɛ ɔba otwa ntorɔ onya position na na wahu deɛ ɔbɛyɛ ɛno na ebi mu asate a ɔmo di ho dwuma saa information sɛ saa nkorɔfoɔ de kɔ di independent candidate ɔmo de kɔ di independent candidate akyi ɛma ne nusu potɔ no epesi na mi ka sɛ sɛ mo bɛ tɛ ɔmo a ɔba no ɔkyea. mc wei deɛ metene so ama asɔre wabɔ ne mu asɔre mc wei na ɛdi fɛnde mp no ɛnti nka sɛ mp no nyame adom wawe ne nsiita anka mc deɛ keka ne ho asɛmbɔne bɛyi ka ne ho asɛmbɔne bi anuɔ saa fo yi ara na nnipa bi ahyɛ mkutu pa agye kakra hyɛ mbutom mhm. ɛnam sɛ wode nsɛmfo kɔ abɔnten a yɛtɔ mhm. na ɛmu papa ɛkɔ a yɛntɔ no nti no ɛna wɔde kɔ ɛna wo vision so ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔmu gu mpp Wɔn pɛ sɛ wɔn sɛe ambition no. Ɛno ara ne wɔn aim wɔn de te hɔ nom. Nneɛma a wɔn wɔn pɛ sɛ wɔn create yi ara ne sɛ even NPP kuo no ara nkasa mu no wɔn pɛ sɛ wɔn create ba. Because yɛn wɔn nipa bi na wɔn sɔre yɛ ɛba last term a wɔn fa full set wɔn bɛ change even NPP eh, executives nyinaa. Okay. Saa nneɛma na a a a a start a start last four years no. Nipa hu ne sɛ ɛyɛ NPP foɔ na yɛ pre seat. Nti sɛ obi obi nya biara no yɛn nyinaa bɛkɔm ɛbɛka mo ayɛ adwuma ansi hɔnom a ɛna atoa so ara bɛlidi go to the sense sɛ obi tumi ka sɛ because of sɛ independent kora ntumi awi ne nti no na na nusu sisi tanko pɛ oh ade nti na wɔn sɛ basa saa nkɔfo no bi no saa nkɔfo no bi mm. simply because deɛ yɛde hyɛɛ ne car wɔgye yɛ ɛne nneɛma bi yɛde pushing no no na ohun ne sɛ nipa no bɛnya nsiiti mpo na wɔde wei ama ne okay na nipa no bɛnya nsiita ɛdeɛ na ebesi. i see right ti ɛɛ eh, ma assemblyman for atwuma mmem. na edi Honourable Amoah Oku Michael ho adanseɛ no nti ɛmma nti fɔmmɔ no ma fight awia yɛ adwuma nti Nana Addo san reappointe Honourable Amoah Oku na ɔne ne MP sɛdeɛ wɔn ntam si teɛ no ɛsan to adwuma no so tiawa ɔho. Yɛgye di sɛ yɛn mahyɛni nko adeɛ adu Nana hɔ awie yeah. because deɛ ɛteɛ ne sɛ eh, MC saa mpanimfoɔ no wɔn a yɛgye wɔn tom no yɛ assembly members nti assembly members asɔre a megye di sɛ Nana soso no ɔtie asefam da biara nti. Okay. biribi a ɛyɛ dan di. Meda se ma me kɔ abranteɛ baako a ɔno nso adi party no mu akɔtena paa wɔ Atwema Nwɛmɛgya South. Honourable Bɛnintɔ wo nso bio yɛ a woyɛ Atwema.